Wadi? Abo wamonere mwana asati abaya padebhe nawo. Ha ukona chii shamwari ka? I think dai wanga uri mumwe. Hezvo zvida kutombonimire apo uzi ha. Utomutanda abvisa stress shamwari. Ukoda iwewe, wanonyepa ita tisirias tisina basa. Asi mwana aripo waimuganzira. Skato ukona chika. I think dai zvezvi zvatomumirira. Ukoona hangu pane problem yako ndekuti haugoni kumind your own business. Apa problem yacho ndaiona futi. Ndekuti business yacho hauna futi. ukona iwewe zvimba iwewe waiziva totokuzvimbisa futi ende totokuzvimbisa wakona chiro atidai unga uri mumwe wagara enda kujoni kwako chikuita Jobo! Jobo! Shaman! Jobo. Jobo. Jobo. Isu isu isu isu. Jamani. Ko kwakanaka here neyo shamwari. Kungosvika uchingoningirikina. Uchingonoka udeso pakanaka. Sha unodzajika. Nonipinsa busy nemaparents angu. Apo unokozati anovava futi. Sha chitaure nyaya yako faster faster bozi ida kuenda. Danopesa zvanachiita mbao. Jamani ka. Yamuri mumwe matombeta plan because pakaipa. Mm. Yamfana yone problem waniwo. unofunga kana wakugona fashi zvekudaro ubva wafunga kuti wakutaura madini pia mwana wamai chingotaura nyaya yekuti gaga bozoda kuenda nda kupedzisa zvanakiita wangu pawabuda uchinonzoka gamba ipa polisi rasara rikasvika padini pangu rikatanga kundibvunza zvimwe zvimaquestions zvisina na basa ufunga kuti ane vari kususpecta chiti shet Ah, mwaona but ukona kuti chiyerewo kana iri nyaya yakaita sei kai ah. ah, wangu togara tatoita plan inokasira bcause ah, kana riski rinofira mujeri ira ribude hariti ira ribude ri yo toita plan mangwana tinonona tende kuti ndikwasikata tinonona sikata

Mm, kwangu utsvage vana wanipedzera uku kumareni kwenyu uku utsvage wazonipedzera umeenda wei ukudei haa chibaba sori yenyu pane skiri rakaitika nezimwe vari munoziva chii eh. haa nezvona yako stress yakwagama chimbogaya kuti gamu kungoenda shamwari kungondisiya kana notisi shamwari kana ndiwewo kona iwewo nangokuregerera zvangu but boy here wakazoita gamu iwe hajama mukona chii ida mamuri mumwe nyaya dzematombo dzisiya bcoz sora wangu totenderere kuiwe dzapambosvika iri panapa dzapanga svika panapa nekabhuku kake sainzi kani katsumana nako kake asha ah, bhuku resainzi ripo kana uri dofo ridofo sha zvazvako ah, izvi dzapa waita zvakanaka wauyewo hmm. kushaibva wangotsemurira akasikata mamiriro akaita nyaya ah, inyaya iyoyo asi wakazorambana nekabhuku kako kesainzi wazotsvaga chimoko wangu nekunorwadziwa nekuti ndiri musaindisi uchafa uri mubaptist mani Wedza pangona chira. Chiko. Izvo zvinoitwa mba kwenyu manje handi. Enda kokudzo chimbotsana kura sikata mamira kete nyaya. Taure nyaya yenyu. Wangu takatatsara mota mdara wanjoboka. Ah, zvakaitika baba uka. Anga ari mahwani. Zvekuti mm nyaya tikaibuda ka pakaipa. Ndifungo toibuda nyaya iyo. Mahwani. Ah, ah, ah, ah. Apa makavhura hombe. Patodiwa chi master plan apa. Ah, patodiwa chi master plan chaiyo chaiyo.

Chita kuti ngoro wati ngoro marara ataka na chitungu ite baba. Ah, yombani. Hausiro kwati haudana gamiri. Kunetsana. Nokora machidzokorodza nyaya one here every day kuti ina ndaya na gamu. Ende gamu wacho wamukutaura ina ntomo muzivi. Ndosvika rinhi chuko kudza ita ndaya naye. Vanhu satomboninyepere zvako. Nokora kuti makafana nodzidza apa. Kana yafa kwabika big ringire chikwamba. Ah, kana ndimiwo. Ndikatuma dzapa. Ye dzapa asingade kusiyana nekabhuku kake kesainzi. zvoti ndikatomutuma kubhebhi zvezvika asvika achitotaura zvemachemical reactions kana ndimi ah, manje ndozvabuda pachena kamfani ndinotombotuma ziva kuchimudza nezvemujoni manje zvinoda kuputitsa imesi ha ah, mukaona chika kana iri nyaya yekurohwa ha ah, kudhara ikoko manje ah, mfana ikatadza kurohwa here patene pangu ndiri voice of pamfana ndowamutsa ndowasvikira wakarara ndowamutsa ndozani ngatirarefuti haya mukuona uchitsanwa